Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Ġimgħa ilu, fl-idjomi ġewwa x-xilep u bid-daqquqa, tkellimna fuq żewġ espressjonijiet imnebbħa mill-ħut u t-tajr. F'dal-programm, se nsemmu wkoll żewġ kelmiet imnebbħa mid-dinja tal-annimali u li saħansitra wkoll żviluppaw tifsiriet figurattivi. Saħansitra l-popolarità ta' dawn it-tifsiriet figurattivi jaf twassal biex aktar inkunu familjari magħhom milli mat-tifsiriet l-oriġinali. Qed nitkellem fuq in-nomi ansħa u ħawsla u l-verb xtarr. Żgur mhix l-ewwel darba li smajna lil min jgħidilna li mlejna l-ħawsla wara xi ikla tajba jew li xi ħadd huwa ansħa għax huwa diffiċli ħafna biex tikkuntentah. Igerger u jgemgem il-ħin kollu, fit u xejn ma jtih sodisfazzjon? Kemm tafu minn dawn il-qnieżaħ fil-ħajja tagħkom? Minn fejn ġejjin allura dawn it-tifsiriet tal-kliem ħawsla u qanżħa? Ibqgħu magħna għax Ġużi Gatt għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija ta' dawn iż-żewġ kelmiet. La qed insemmu l-qansħa. Tajjeb li wieħed josserva kliem ieħor li ħiereġ mill-erq kwadrilitteru tal-kelma qnżħ. Il-verb qanżaħ jew tqanżaħ u n-nomi tqanżiħ jew tqanżiħa wkoll ħierġin minn din l-idea. Bniedem jista' jitqanżaħ biex, ngħidu aħna, meta jkun ftit konstipat, jagħmel sforz biex joħroġ dak kollu li jkollu ġewwa s-sistema diġestiva tiegħu. Tisma' lil min jgħid li spiss jitqanżaħ biex jagħmel, iżda kultant ikun għalxejn. Il-verb qanżaħ jintuża wkoll biex juri li xi ħaġa ġiet magħmula b'mod ta' kafkaf u b'inkompetenza. Din il-biċċa xogħol spiċċajt qanżaħtha u ma ġietx sew. B'hekk tkun għamilt biċċa xogħol imqanżħa bla ebda sugu. Ċajta tista' tkun imqanżħa jekk ma tkunx effettiva. Programm jista' jkun imqanżaħ jekk pereżempju jkun mimli riklami u bi preżentazzjoni u kontenut sfurzat. Jekk pereżempju tipprova toħloq kelma ġdida, iżda l-isforz ma jiġix apprezzat, ġieli tisma' lil min jgħidlek li jħossha tistona jew imqanżħa. Fil-futbol, jista' jkollok rebħa mqanżħa, ngħidu aħna ta' wieħed b'xejn biss, u t-tim ikun rebaħha bil-ħniena u l-karità. Tista' wkoll tiftaħ xi bieb bi tqanżigħ jew tlesti xi proġett bi tqanżigħ jekk tagħmel azzjoni li fiha ssib diffikultà. Tlaqna nisimgħu lil Juzi Gatt jagħtina informazzjoni siewja fuq il-kliem ħawsla u qanżħa.
Issa ilna ħafna nisimgħu li aktar ma mmorru lura fiż-żmien, fl-imgħoddi, dari, antikament, f'Malta u Għawdex kien hawn faqar kbir, sewwa u n-nies kienu jieklu l-aktar ħaxix għax ma tantx kellhom flus fil-but biex jonfqu għand il-ħanut tal-laħam. Anki intqal, ngħidu aħna, illi ħafna żmien ilu, f'Għawdex kollu, Kienet tinqatel baqra waħda fil-biċċerija f'ġimgħa, per eżempju, jew f'ċertu żmien. Imma l-istoriċi li kitbu dawn l-affarijiet żgur li ma kellhomx mod ta' kif ikunu jafu kemm kien hemm fnik, tiġieġ u ħamiem fil-gallinari ta' fuq il-bjut u fil-btieħi tal-Maltin. Sa żmieni ħafna nies, salkemm mhux kulħadd, kien jgħix ġo dar. u d-dar ikollha tajjeb jew ħażin, insomma aċċess għall-bitħa u aktar importanti aċċess għall-bejt u fuq il-bejt u bitħa kont tista' tagħmel gallinari. Sew fil-gallinari kien hemm biċċa kbira fnik tiġiġ u ħamim u dawn ma kinux jitrabbew bħala pezz imma għall-ikel. Issa ħana dilkom x'kien jiġri fid-dar fejn trabbejtin. Kien hemm il-gallinar ukoll, kien hemm il-fniek fil-gallinari. U nar ta' sibt, forsi mhux kull nar ta' sibt imma spiss, kien l-inkarigu ta' missieri illi n-nanna li kienet tgħix magħna tgħidlu dak il-fenek. Missieri kien ikollu jrid jew ma jridx jaqbad dak il-fenek u joqtlu. Kienet il-qatla tiegħu għax kien qalbu tajba missieri, insomma, però ma ridx illi jaqgħad xajt man-nisa tad-dar, ġifieri n-nanna u ommi, U jaqbad il-fenek minn saqajh ta' wara, jtih daqqa fuq il-kott t'għonqu u joqtlu. Issa minn taħt idejn missieri, dal-fenek kien jgħaddi għand in-nanna u għand ommi, illi bejniethom, daw it-tnejn, waħda tiġbed minn naħa, u l-oħra tiġbed min-naħa l-oħra, kienu jisolħu l-fenek. Jisolħu ngħidu, ma nivvintawx affarijiet bħala qaxxru, sewwa, jisolħu l-fenek. Jien, illi ma kontx nitmeżmeż minn dawn l-affarijiet, kont inkun ħdejhom, u nilqa' l-biċċiet tal-laħam li kienet tqatta', nanti minn ġol-fenek u nippustihom pulit pulit fuq platt. Issa meta tiftaħ il-fenek, allura inti tkun taf, jien ta' tifel kont naf, kif ikun kif tkun il-qalb tal-fenek, għax kont nara dik il-qalb, kif ikun il-fwied u l-fwied ikun interessanti għax malli tieħdu f'idejha in-nanna, in-nanna kellha dufreja twal u minn ġol-fwied kienet taqla bħal żibġa ħadra skura. U tgħidli trid tneħħiha għax dil-marrara tfottilek il-borma. Għax il-marrara hija morra, trid tneħħiha u tarmiha. U kont naf id-differenza jien bejn bejn kliewi u fwied sewwa għax dak kont nikolhom jien il-Ħadd filgħodu wara l-quddiesa tat-tfal. Issa mela dak konna nafu dawn l-affarijiet kollha meta konna mmorru għand tal-laħam li konna mmorru konna naraw dawn l-affarijiet mifruxin fuq il-bank, anki l-kirxa Konna nafu x'inhi sewwa. Issa konna nafu wkoll illi fil-każ tat-tiġieġ, it-tjur in ġenerali, is-sistema ma kinitx bħal tal-mammiferi. It-tjur, it-tiġieġa speċjalment, għandha mod ieħor ta' kif iġġerraħ l-ikel. Iġġerraħ hi kelma forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqha kienet tintuża ħafna fi żmien. Iġġerraħ tiddiġestija sew, ġifieri fis-sens li taħdem l-ikel. Kull ħaġa li tiekol it-tiġieġa tmur fil-ħawsla. Għalhekk meta kien jgħidlek imlejta l-ħawsla konna nafu x'ġifieri għall-ħawsla. Huwa l-ewwel post, l-ewwel pakkett, l-ewwel but fejn imur l-ikel li tiekol it-tiġieġa. Issa mill-ħawsla l-ikel li għaddi għal ġol ansħa. U l-ansħa trid tkun ruħa ħoxna, xirfa ħafna, it-tjur jieklu ħafna drabi anki żrar Sewwa jgħidu biex isaħħu l-qoxra tal-bajda. Mela l-qansħa hija oġġett iebes ħafna li maħsub biex isajjar l-ikel li tikol it-tiġieġa jew it-tajra u tagħmlu mod li jista' jintuża mill-kumplament ta' ġisimha biex li jkun ta' ġid għaliha. Issa dari Xejn ma kien jinħela, anki l-interjuri, għalhekk ngħidu aħna, Għalhekk il-baqra tinbiegħ kollha, sewwa għax veru, anki l-intern u l-ġlud kollox u l-imsaren kollox kien jintuża. Issa, fil-każ tat-tjur ukoll, inti kont tista' tiekol aw tiekol ir-ras, il-fwied, imma l-qanżħa ma kien jirnexxielek issajjarha b'xejn. Tista' mhux tipprova, kemm tipprova għax iebsa ħafna, u ma jirnexxilekx issib tarfa, ma jirnexxilekx issib mod ta' kif tikkuntentja, ta' tikkuntenta biex tkun tajba biżżejjed biex tikola. Għax hija xirfa ħafna. Issa biex ta' xaqa, allura jkun hemm ħafna nies li huma diffiċli wkoll. U dak konna ngħidulhom imma dak fi kemm int qansa, ma tikkuntantak b'xejn. Għax il-qansa ħakuna nafu x'inhi, illi tagħmel x'tagħmel, ma jirnexxilekx tirbħilha, U ma jnexxilekx iżżibha ratba biżżejjed biex tikolha. Hawn nies hekk. Hawn nies li tgħidx kemm huma qansħa.
Issa li fhimna li l-qansħa hija dik il-parti ta' isfel tal-istonku tal-għasafar jew tar-rettili li fiha jkun iddiġerit l-ikel, u li biex jgħaddi l-ikel pereżempju mill-qansħa ta' xi tiġieġa jrid jgħaddi l-ħin, nistgħu nifhmu aħjar il-paragun figurattiv ta' meta nsejħu lil xi ħadd qansħa. Issa nistgħu ngħaddu għat-tieni kelma tal-lum, li wkoll għandha x'taqsam mad-dinja tal-annimali u tal-ikel, u li b'mod figurattiv illum donnha kisbet aktar popolarità. Qed nirreferi għall-verb xtarr. Bniedem jista' jixtarr sew il-kliem ta' xi ħadd jekk ikun qed jitkellem bis-sens. Tista' tixtarr dak kollu li tkun qrajt jew smajt biex tieħu deċiżjoni importanti għall-karriera tiegħek. Għax il-verb xtarr illum jintuża meta xi ħadd jirrifletti u jaħseb fit-tul fuq xi ħaġa. Imma allura għalfejn l-ewwel għedna li hu verb assoċjat mal-ikel u mad-dinja tal-annimali? Kif jistgħu jixtarru l-bhejjem? Tlaqna naraw l-intervent ta' Joseph Borg ħalli naqtgħu il-kundanna għal kif l-annimali jixtarru l-ikel. Xtarr nistgħu ngħidu li għandha żewġ tifsiriet, waħda marbuta mad-diġestjoni ta' annimali partikolari bħal ġemel, bħal mogħoż u l-baqar, u għandha tifsira l-oħra figurattiva. Fl-ewwel tifsira li magħrufa forsi l-aktar mal-bdiewa, u mar-raħħala, dina għandha tifsira ta' meta dawn il-ħlejja jiddiġestjaw l-ikel u qabel ma jgħadduh fl-istonku tagħhom, ġifieri l-ewwel jommoduh sew, imbagħad daw għandhom stonku żgħir u ieħor kbir u wara li jgħaddi mill-ewwel stonku jarġa' jitla' u jkomplu jommoduh Jixtarruh fil-fatt u jinżel imbagħad biex ikompli il-proċess ta' diġestjoni. Il-kelma propjament jekk ma nużawiex fl-erq tagħha xe arere. Kemm erin seraċinoglotu kif ukoll fid-dizzjonarju ta' Ġuże Akulina jatuna wkoll ġġar, ġifieri bil-ġeb it-tikka u mhux bix-xe biss, ġifieri teżisti wkoll bħala ġdar. jew ġdar. Ma l-er huwa xe re. Issa aħna meta nagħmlu ngħidu xtar, qed nagħmlu dik li ngħidu l-morfoloġija derivattiva, qed nagħmlu dik it-te wara l-ewwel konsonant allura tiġi xtar. Li jiġi huwa verb trux bħal ma ngħidu med, u sad, u ħabb, Tajjeb aħna ngħidu minn stad nagħmlu stad, minn med ngħidu mtedd. Jiġifieri u minn xagħar għamilna xtar, ħalliha li xagħar ma nużawhiex, imma xtar tintuża ħafna. Ġifieri dik marbuta ma' sistema ma' sistema ta' diġestjoni fl-annimali. Fil-tifsira l-oħra figurattiva, Hemmhekk allura issa bħal l-istess ħaġa bħal meta tgħid id-dum tomoda l-ħaġa, fis-sens figurattiv imma, mhux għax qed tiekol imma id-dum taħseb fuqha tixtarra tosserva, jinnaf, teżamina, tiskrutina, tagħmel skrutinju fuqha, tarbila sew, u allura dal kollu sinonimi ta' marbutin mal-kelma xtar b'mod figurattiv.